Mir hunn eis also der Wëssenschaft dohinner presentéiert a mir ginn da elo de Bierg erop. Mir maachen awer da fir d'éischt hei e klenge Stop erëm bei e puer Schnéimännercher an der Schneebergflanke. Hei gëtt et erëm eng Tennis-Trainingsplaz. Eist Gléck kennt hei wierklech keng Grenzen, also den Toud schéngt eis net geier ze sinn, dat mer gutt wieren. Op der Plaz.

Oder zwou Musteke kanns de mateneen murksen. Dat wäerte mer dann elo wuel ausprobéieren. Also, Dir mierkt erëm, mir sinn hei am Schnéigebitt. Mir hu virdrun en Training gemaach a mir hu elo hei d'Hafenschiessen fir Fortgeschrittene. Mä mir mussen 800 Punkte elo maachen. Wat een ebe ka soen, Mer hunn elo erëm déi Tafelen hei, déi kennt Der och. Mee et wäert och elo awer hei eng nei eng nei eng Neiheet ginn, déi ech gläich ka weisen. An ech hunn Schwieregkeet fir mech hei richteg opzelafen am Ufank. Mat 8 Sekonnen 800 Punkte scoren ass net sou evident, zemools wann ee sech net richteg opgeluede kritt. Et ass eben de Punkt, ech hunn d'leschte Part scho gesot, e bësse monoton, net vill Ofwiesslung am Let's Play garantéiert an dowéinst ass et bësse schwiereg och Do hu mer live ze kucken am Match waren et am Nachhinein. Et ass nächste Part wou ech iwwregens d'Mario Tennis Geschicht eng Kéier wäert wëssen drop ginn oder souguer d'Part drop wann ech eng Kéier eppes un Troll Momenter hunn. An jo hei ass net vill Atemberaubend ze soen. Mir spillere mat eis selwer, mir spille géint zu Placken an jo. Mir maachen eist Bescht doraus, wat mer kënne maachen. An hei ass elo eng kleng Neiheet. Ech mengen, d'Bowser-Plack hat mer nach net virdru gesinn. Ech wäert elo eng Kéier drop schéissen, net express, mengen ech souguer. Wann ech et hikréien. An, jo, Der wäert elo gläich gesinn. Ech ginn natierlech do déi eenzel Plack do sichen. An, jo, do kënnt dann e schéine Ball zréck, dee mer blocke missten am Fong. Mee mir wäerten et erëm net maachen. Also Dir gesitt och fir Fortgeschrittene mat der Zäit gëtt dat do ziemlech enk. Wäert elo gläich gesinn. Ech weess net op ech den éischten Teil hei schon deemools gepackt hunn. Et ass elo zwee, dräi Deeg wou ech alles mat een opgeholl hunn a wou ech elo eng Kéier d'Méiglechkeet hunn dat Ganzt hei nozecommentéieren. Mee bon, et ass alt erëm eng Neieke Neiheet dran am Ganzen. An Dir gesitt jo awer, et muss ee bësse seng richt also seng säi Spillstil hei upassen an och zile kënne. An eben an deem engen Eck just eng Tafel ass oder ob een der e puer méi man deem Ding heihuelen. Well den hei muss soen, de spawnen d'Tafelen awer zimlech gutt no, dat ass kee Kritikpunkt. Do war de Shy Guy Level mat deenen 30 Stéck vill méi hefteg am Sënn vun, dass hie frecke näischt nogespawnt. Mir mussen hei natierlech och kleng Trickser maachen, fir de Ball ze kréien. Wa mer de Ball eng Kéier verschloen, da geet erëm. Sekonne ginn do drop, a gleeft mer, wann Der hei 5 Sekonne gesitt, da muss nach e bësse Gas ginn. Et kënnt spéitstens beim Profi-Modus de Punkt. Do ass ee frou, wierklech frou, wann een all Sekonn huet fir op déi, sinn et 1.000 Punkten, oder sinn et souguer 1.000 Fortune, ech weess et schonn net méi, wat et eescht sinn, eng Kéier gesinn an den nächsten zwou Welten. Mir si jo hei an dräi vu fënnef Welten ukomm, plus nach DLC-Welt, also 34 Sekonne bleiwen iwwereg fir 800 Punkte ze schloen. An domadder kréie mer de Schléier Nummer 4, nämlech den Äisschléier. natierlech ëmmer bäirechnen, datt mer am Ufank e Standardschléier och schonn haten. Méi einfach fale mer déi do Levele wéi déi aner. Gewonnen! Gutt geschafft, Mario. Also, se fale mer méi einfach wéi déi mat de Shy Guy fir do laanscht schéissen. Du kanns nei Schléier afuerderen. Déi Belounung hues de der verdéngt. An ech hunn den Äisschléier dann. Erhalen an dat wäert bësse funny gi wa mir herno an enger Feierwelt oder herno an der Waasserwelt sinn a mir hunn do en Äisschléier, deen dee wou et wierklech Äis nach vu sech gëtt, deen d'Keelt weist. An Dir gesitt och elo hei, ech, mir si schéin um Bierg uewen a rietserhand gesi mer nach zwou Welten, déi mir nach guer net gesinn hunn. Mir si Level 19, mir gesinn e ganz, ganz schéinen Äisschléier, muss ech soen, also deen hu se gutt designt. Mat der Äisflagg am Bett kéint wierklech op en Animal Crossing Design eis een Animal Crossing Item an och do nee ech mengen net dat en Tennis dach et gëtt Tennisbäll an Rackette vläit mee net méi soss sou mer sinn hei um Gipfel ukomm um héchste Punkt vun der vun der Welt um Schneeberggipfel also hei gëtt d'Loft zimlech dënn a mir wäerten elo gesinn deen do Boss muss ech des ëftere maachen de Gipfel vum Schnéibierg ob hei wierklech e Mueschteen ass oder en Äisgolem. Op Plätzreg kéinte mer jo gutt verzichten. Also den Äisgolem wäerte mer gesinn, mee et wäert keen Äisgolem sinn, fannen ech. Et ass ee Charakter, dee mer virdru schonn eng Kéier gesinn hunn, wann ee wierklech e mare Fan ass, mee do war en am Sand éischter ze gesinn. Looss eis d'Lauch ausloten, awer Virsicht ass allerwichtegst Gebot. Mer spillen da lo hei d'Finall um Schneeberggipfel an ech warnen iech se vir, mir wäerten se 3 mol net souguer 4 mol maachen, mir mussen de Boss innerhalb vun engem Zäitlimit hei schloen, den Gipfelgolem och nach genannt. Oh. Do ass dat wat mer wëllen hunn. An do kommen dann déi zwou Hänn. Fannen ech net, datt dat e Golem ass. Dat si fir mech eben déi zwee Hänn, déi mer esou aus der, aus der Sandwelt, nennen ech emol einfach, aus dem, vum Mario, vu Super Mario Spiller kennen. Se sinn net ganz, ech weess et net, ginn et se schonn am Äis? Ech ka mer et net virstellen, ech hunn keng Erënnerung, wann een Wee weess dat äis Hänn, nennen ech se mol einfach, och wann dat den Gipfelgolem hei soll sinn, an d'Déischter virdru gouf, solle mer Bescheed soen an iech do eppes verpasst an enger 20 järeger Nintendo Karriär kéint sech ewell änneren am Geck, 20 Joer laang muss een Nintendo Spiller spillen, jo hei ass dann de Punkt, mer verkacken dat scho mol, et weess jiddweree wéini ech muss spillen. Déi Hänn hunn zwee Aen an et muss een alt déi Aen och herno fäi treffen an net laanscht mam Ball schiessen. Dat mer hei gesinn, eng Hand mécht natierlech hei eng Aart Rutsch, gëtt elo zréckgeschloen an da musse mer do lech grad an an de Spigel schloen oder dem Mutant Tyrann op eng fest Plaz schloen an dës Kéier ass et eben an en Aen ze schloen. Hei kommen da elo erëm Fäegkeeten, wou mer 10 Sekonne kënne verléieren, wéi der gesitt. An eben drëms geet vläit e bëssen Energie sech ze erspillen an nees mol ronderëm hopsen. An dat hat ech iech d'lescht Kéier scho wollt weisen, dat ech dat probéiere wollt. An do ginn e puer Punkten op der Map, wann s de do stees, geschitt der näischt méi. Ech wollt e bëssen awer hei Ability sammelen. An dir mierkt och, déi Hänn si méi schwéier, well déi Hänn schloen och Feierbäll hin zréck. Dat heescht, mir gi permanent no hanne gerëckelt. Dee Ball kréie mer net, dat gëtt erëm 5 Sekonnen Ofzäit. A mir hunn eben do de Problem, Also ech muss soen dass d'Idee ass gutt, d'Ëmsetzung ass eng aner gutt, well déi Hand uewen deelweis ass se schlecht positionéiert an deelweis hunn ech Krämpes, fält se lech do Neemchen fir laanscht déi Hand do ze schéissen einfach. Hei ginn och nach hunn ech se konnen an hunn och e Schléier lo verluer, mee et wäerte Punkte sinn, da wäert ech der an deenen aneren Playthroughs hei weisen, géint dee Boss, jo jo mir wäerten dee Boss nach eng Kéier spillen. Mee ech mengen, et ass de Schluss. Ech ginn deem bis de Schluss hei vum Ganze. Jo, dat gouf och net gutt gemeet. Also, et muss ee schonn besser sech uleeën. Ech muss natierlech soen, ech hat hei eng ganz Opnamfrequenz opgeholl, also eng ganz Rei vu Let's Plays, an do war e bëssen d'Middegkeet awer ze gesinn. Eng Middegkeet, déi mer elo mussen an der Beweis stellen. Elo muss een de Ball, déi eng Hand muss een zweemol schloen, fir dat ee mol fräi Siicht kritt. An eng Kéier d'Mëto kann zilen an hunn emmer zwee vun dräi Häerzer erëm erleedegt. An Dir gesitt et, et ass och hei erëm vum Boss-System ëmmer dat nämmlecht, mee ech mengen dat ass typesch Nintendo Games, seelen dat een net muss ee Boss mat dräi Häerzer oder esou oder dräi mol drop klappe muss schloen. Wat ech hei muss soen, do war et bësse méi speziell am. Am Bäi an der Villa vum Illusoga. Hei ass ëmmer just Äisbléck déi eis entgéint kommen, wou mer dann 10 Sekonne kënne verléieren. An déi 10 Sekonne sinn elo schwiereg fir erëm opzehuelen. Mir maan hei direkt e mega super Schlo, nennen ech e mol einfach well ech elo net op en Numm kommen, deen eis da bal een Drëttel vu senger. Een Drëttel vu sengem Liewe kann ewech maachen. Hei geet awer nach Schléiere futti. A mir hunn do wierklech de Problem, deelweis gesinn ech den Ball mol erëm net, wëll d'Hand-Hand uewen, ech gi scho bal soe schlecht programméiert ass, respektiv mech elo nach bausse duerch d'Hand an de Génnermensch esou gouf, géif ënnermenschlech richteg. Hei sou eng kleng Finte dat en sech ëmdréit. An just nach ee Schléier an och d'Zäit geet eis elo verluer well mer do e puer Feeler gemeet hunn. Mee bon, et ass den éischte Versuch dee mer hei gewisen hunn, vun dohier keng Schan. An ech mengen et schwätzt awer och fir e Nintendo Spill wa mer awer elo de Punkt kréien dat mer net alles fësst hei packen. Vläit schwätzt och net fir eis, mee ech denken awer. Mir mussen awer heiansdo och e bësse méi oft dru gleewen an hei och schlecht gespillt. Soss hätte mer et wierklech fësst hei gepackt. Mee bon, mir zéien de Let's Play vläicht domat e bëssen an d'Längt. Et wär méiglech alles am fësst hei. Jo, do verléiere mer 5 wäertvoll Sekonnen. A mir hätten et vläicht esou awer hätte kënne packen. An d'Zäit leeft eis hei aus. Mir gi Game Over. Keng Schan, mir hu jo schonn deen een oder anere Game Over gesinn. Mir duet lo bëssen d'Ideeën vum vum den äis Hänn nämmlecht einfach fir mech deet mer leed dass ke kee Golem dat do Golem stellen ech mir eppes anescht aneschters vir kee dat ech vläit bei Off the Wild a leschter Zäit ze vill gespillt hunn. Mir wäerten jo nach dee Muecht deen hei kréien an ech kann iech scho bësse spoileren. Jo, mir wären et kréien, natierlech Leit, déi keng Zäit hunn, dat de Park net ganz kënnen oder wëlle fäerdeg kucken. Et wäert näischt aneschters geschéien wéi elo dat heiten. Mir spille géint zwou Äishänn. Elo schoffen d'Wanterzäit, dat ass elo nach net ze krass. Ech huelen dee Part hei am September op. Mëtt September gëtt en opgeholl. Jo, hei kréie mer schonn d'Äishänn besicht. Dat ass ëmmer de Punkt, wann ech un d'Wanterzäit muss denken, dass dann denks de un d'Kandheet och zréck. An dat waren ëmmer nach schéi Hell, déi gemengt hunn, wann äiskal Temperature waren, mat der Zong nut de Potten oder vum Goal déi Staange mat ofzelecken a mat der Zong hänke bliww sinn. Esou eng Anekdot vun engem Liewen ass elo erzielt, mee jo, esou clever waren se bei eis an der Schoul deemools net. An nee ech hunn et net gemeet, ech war just een deen dann do stoung a sech gefrot huet why. Deemools vläit nach net why ge an der Primärschoul an an der Spillschoul mee einfach wisou, wat leeft schif mat der Welt. Also och hei, e kréit et awer een Let's Play ze maachen deen bëssen zäitgeméiss ass dëss Wanter schaffen. Wierklech Temperaturen sinn lo net scho sou äiseg hei am Dezember respektiv scho bal Januar wou mer dat hei lo gesinn. Mee jo ech muss zouginn ech stell mech domm un wann ech dat hei lo nokucken. Ech mengen ech wäert och elo geschwënn eng Kéier mat der Araka bäiginn. Mee jo et kënnt rechnen datt mer lo 10 Minutte gespillt hunn an ech. soss kee Level méi undeiten, dat mer hei nach 13, 12 Minutte laang wäerte schweessen, fir iwwerhaapt eppes hinzekréien. Wann ech d'Bosse misst eng Ranking ginn an deem Spill hei, d'Äis Hänn wäeren awer e gutt Stéck méi hannen. Bon, natierlech Mutant Piranha war too easy, muss ee soen. Mee d'Mutant Piranha huet fir mech méi e Flair wéi elo déi zwee Äis Hänn hei. Daat ech do mech erem schlecht ustellen, mee d'Spigel, deen Spigel hat mer wierklech, deen ass mer zu Häerz gewuess. Ja ja, dat dee Saz muss der elo jo rauscutten dann, also Meme abauen, Benny K. Spigele. Punkt Punkt Punkt ne. Nee jo deen hunn ech besser fonnt wéi den hei, natierlech den hei vu Schwieregkeetsgrad ass en do op der aner Säit wann s de just Äisbléck elo hei erëm hues déi s de muss auswäichen, ech weess net op do d'Schwieregkeet honnertprozenteg garantéiert ass. Dat do war close shit, nenne mer et mol einfach, ne? Also ganz knappe Kacke. An hei och erëm, wann dat Schwäin kréich vun de Punkt eng Kim. Wann ech einfach do stoe bleiwen, herno geschitt eis näischt. An ech mengen, dee Punkt hunn ech elo hei erreecht, quasi. Natierlech do och erëm wichteg, 10 Sekonnen, déi mais oft wäerte elo Game Over goen. Mee wann een do elo steet zum Schluss, geschitt engem näischt méi. Also e bëssen e komeschen. Punkt, mee bon, wat méchs de an enger Ausfahrt? Soll der se aus Black Test nach kënne sou Äis aus dem Waasser sprange loossen? Mee och do gesitt der, et ass eng gutt Äisschicht. Jo, do kréie mer der e puer laanscht d'Bake erëm vun enger Hand. Mee ech hunn deen hei, also déi Hänn kenne mer jo schonn aus der Mario-Welt. Ech hunn déi Hänn besser an Erënnerung an der. Et ass all an der Wüstewelt an d'Leit wëssen och vläit wat ech mengen. D'Hänn déi jiddwereen an Erënnerung huet. Ech mengen net dat se am Äis scho gouf, awer jo wierklech eng verpasst. Wann een de Video nokuckt kann een eis schreiwen op déi Äis, op deen Äisgolem wierklech schonn esou an deem Bauformat gouf. Mäi Gefill seet awer, mengen ech, nach ëmmer nee. Och hei oder muss mat soen an de Kommentarer si ëmmer zu Leit déi dat geduecht hunn. Wéi ech hei verzweifelen. Sou vill Zorte ginn ech net, natierlech de Punkt wëll ech elo am Nachhinein nokommentéieren wär der net sollt matkréien, mee generell salty moments jo ginn et heiansdo, wéi lescht Kéier géint Shy Guys, mee ech hunn momentan. Also wann ech Zäit hunn, da spillen ech d'gär roueg duerch an fir no ze kommentéieren, well ech gär mer Rou hunn am Haus an net ëmmer vläit gestéiert ginn. An jo, ech maachen dat hei net ëm 3 Auer an der Nuecht, sondern esou well ech no kommentéieren, mee wann eng Kéier d'Bud eidel ass an och zu Corona-Zäiten, mir si jo nach ëmmer matzen dran, mee all déi Zäit gouf et bis den Hashtag Bleif doheem bleiwen, duerch d'Brennschten ze wonnere wann ech keng Let's Plays iwwerhaapt bruecht hunn. well et einfach ee Full House war an dat war och déi ganz Décisioune kann eng Kéier drop agoen, war Triche oder net. Ech denken ëmmer Safety first ass e bëssen dat Argument an och ganz éierlech ënnert eis Gamers, esou schlëmm war déi Zäit net fir doheem ze zocken oder esou a falls jo, wou ass dat, dat kann een an de Kommentar erwähnen. Et hätt ee kënne preparéieren, mee wat hu mir bei Tell preparéiert? Mir hunn eppes rebuildet souzesoen, déi ganz Marekälekipp ass erëm operstanen. Och do erëm de Punkt hei am Land, ech hunn ëmmer gehofft et géif emol een sech trauen och eng kleng Ekipp ze grënnen. Mee jo, do bleiwen d'Leit dann awer Tell trei, och wa sech heiansdo mat Tell net fält kënne richteg identifizéieren. Op der aner Säit, d'Leit wëssen net, oder d'Leit wëssen et, ma se wëllen einfach aus Stolz et selwer net zouginn, wat fir Aarbecht dat hei ass, zemools wann een et 13 Joer scho mécht. An déi Aarbecht wëll keen och fräiwëlleg maachen. Aus Faulheet kann een scho bal soen, vläicht jo, mä och einfach aus Verwinntheet. Aner Leit kënnten laachen an Age just wanna game play my video games net ze soen. Nach eng Kéier de Punkt, ech mengen aktuell hu mer, wat Nintendo ugeet, kee Lëtzebuerg Let's Player. An och déi däitsch oder respektiv déi englesch Let's Player, déi hei am Land wunnen, se striewen a mir aus. An elo deemno och e bëssen Nintendo-Politik, also Nintendo. D'Release-Problematik, déi dorudder schold ass, mee och zäitméisseg Let's Plays ginn ëmmer manner, Spillvirstellungen ginn och vläit ëmmer méi. Mee wat ech lech ka soen, de Support hei am Land ass minim. A wat e, wat ech ëmmer gesot hunn, e gudde Let's Play-Part op YouTube. Ass wanns de zemols wanns de dann op Lëtzbuerg mëss ass wanns de 10 Views hues dat ass scho batter fir dat sou ze soen. Wanns de eng Spillvirstellung mëss da kanns de op 100 Virstellung kommen bis hei 300 géif ech emol behaapten zemols de Problem ass du gees schon extrem minimal Community sichen a vun där Community kucken déi mannst Videoen op Youtube sech un. Awer jo, soss ass et sou déi magesch Zéng, déi ech soen. Grad Let's Play Part hëlt awer e bëssen of, mee wëll ech oldschool sinn, wäert ech nach den een oder anere Let's Play iech presentéieren. Heiansdo vläit och mat Pausen dertëscht, mee ech denken, deen een oder anere huet Freed dru sech hei dat Ganzt unzekucken an deen een oder anere kënnt och vläit motivéiert fir TLD ze spillen. An ech bleiwen der Meenung, et gehéiert och zu TLD bäi, D'Hell ass souwisou de fir mech ëmmer en Hobby a wann ech Bock hunn e Let's Play iech ze presentéieren maachen ech dat an hei wei ëmmer kënnt passend zu zu eisem Tennis Eventchen ass dee Let's Play hei Mir sinn hei wierklech schonn an 20 Minutten ronderëm d'Kräiz krazen entschëllegt, d'Kräizen, a se gesitt. Wann falsch et um live kommentéiert hätt ech wär oft méi roueg gewiescht fir mech dann ze konzentréieren an ech hat bessen déi lescht zwee Parts gemierkt wou ech live kommentéiert hunn a duerfir hunn ech et si gelooss an ech laberen iech einfach lo hei 26 Minutten ëmmer voll bis 30 Minutten. Jo sou levelt een dann och am Spill wann een ëmmer Game Over geet mee ech hunn elo schonn onbeschränkt Energie. Ech probéieren ze evitéieren, ech muss awer zouginn wéi ech deemools offline. Deen een shy guy level wollt probéieren hun ech et och probéiert mee dat war wierklech e level do huet der onlimitéiert energie jo guer näischt bruecht wëll alles blockéiert war dat heescht du has keng super schléi konnte maachen déi waren an deem level blockéiert ass eben tricky gewiescht dat ganzt mee jo tricky muss d'spill jo awer och heiansdo sinn et ass kannerfriendly soen ech mol esou. Dofir muss ee och soen, hautzedags Spiller, Story Modes ginn ëmmer einfach, oder Story Modes sinn einfach mol guer net méi präsent. Dat d'Leit just drop fokusséieren, fir online mateneen ze spillen, ass eben de Punkt. D'Gaming-Zeen entwéckelt sech och. D'Gaming-Zeen muss ëmmer méi frëndlech ginn. Wat ass de But vun engem Spill? Et soll sech wéi verkafen. An Et verkeeft sech net gutt, wann d'Leit ze toxic ginn a wann d'Leit esou séier hautzedaags fir opginn. Mir soen ech ëmmer esou schéin, dass hautzedaags schonn ze vill verlaangt, wann d'Leit am Maart Kaz sollen timeswile oder wann d'Leit am Maart Kaz sollen eng gewëssen Unzuel vu Worldwide Punkten hunn. Wann ech vergläichen 2007, 2008, déi Saison wou mer wierklech an den Top 20 vun der Welt waren, do war et komplett normal, wann s de 8 Stonnen an d'Schoul gaange bass, du waars 8 Stonnen

Boah, iwwer 10 Joer schon äh, changéiert huet kann ee soen also. Da mierkt een hues sinn en alen Hues an dem ganzen. Hei wann ech de Schwabe hunn op schrënne bis die 5 6 Stonne na kann spillen. Ganz ehrlech gesot nee dass se ganz gutt dat ee just nach 4 2 3 Stonne maximal spillt. Dat anert ass toxic waste, ech hat mer do schlecht Momenter sollen ophalen. Net wann et am schéinste Bett ass, jo dach, mee ass an aer Kaz net emmer de Punkt. Zum Beispill wann der WW fuert, ginn ech iech de Rot, spillt net zéng Stonnen, zumools wann der och wéi hei elo am Tennis wann nach Leit Tennis online spillen. Wann et net gutt leeft, maacht eng Paus a musst der iech ee Botz, negativ, erofriessen. Froen ech mech op mer nach eng Kéier dat hei elo spillen oder op mer hei elo den Enddéngens hun. Hei ass och elo d'Pupp duerch d'Hand schloen, ma ech muss einfach soen, menger Meenung no ass déi Hand guer net gutt programméiert, ganz éierlech gesot. Well heiansdo backt se menger Meenung no erëm, doduerch hunn ech och Schwieregkeeten, Schwieregkeeten de Ball heiansdo esou zeréck ze spillen. Hei ass och elo eng Phas, do ginn ech souguer nach ofgetraff erëm. An ech verléieren der Plaz 5 Sekonnen, just 10 Sekonnen. An do ass och et de Punkt ukomm, heiansdo, heiansdo muss ech eben elo d'Bäll laanscht loossen, fir mer do net den Tennispunkt, jo, hei dann och, ech hätt mam Ball schonn ofgeschloss, ech kréien en trotzdem dann awer erëm, et ass wëll déi Kant uewen da esou do hänkt, heiansdo e bësse schwiereg. Ballfeelings hunn, nenne ech emol einfach. Dee Kinn ass eng fuerchtbar Sich. Ech mengen, dat do misst nach elo ech Zäit beim eise Kucken och bal hikréien. Hei ass et elo komm, geschloen drop, geschloen drop. An ech mierken, déi lues, déi Hand geet guer net fort. Soudatt ech awer elo zum Entschluss misst kommen, eng Kéier an d'Mëttfeld ze schéissen, net well ëm d'Zäit ze spillen, mee dee Luxus hu mer jo dann och nach, d'Hand hei laanscht ze loossen an dann de gëllene Schlo a mir hunn dann déi, den Äisgolem, wat zwou Hänn waren, hu mer da geschlo a mir kréien eise Muechtsteen Nummer 3. 't ass emmer witzeg, déi Muerstein gesäis de jo emol guer net, déi hat einfach just eng Tour op, et gëtt herno gesot, do ass dee Martstein emmer esou an esou vill gekrut. Leit 21, Schlo Här hu mer elo e bësse bäigewonn, mir hunn och vill Experienz gesammelt, wou mer dräi, véier Mol Game Over gaange sinn, mee ech soen wierklech hei och eng Kéier, deen do hat et wierklech a sech.

Gesinn, mee dir wësst jo, déi Muersteng si geféierlech. Elo hu mer schonn dräi Muersteen, also den Toad ka gutt rechnen. Et feelen der just nach zwee, also fënnef minus dräi gëtt zwee. Ganz gutt, Toad, klasse! An hei gesi mer da elo, et schmëlzt. Mir wäerten da elo den Äisbietsch hei wueltierteg ofrutschen. Mir kréien da elo nach eng schéin Experienz. Do geet de Wee och virun. D'Äis schmëlzt, wéi gesot, an de Wee geet Richtung rëm Waasser. Wäerte mer dann am nächste Part awer eis eréischt ukucken. Hei ass elo wéi gesot Endstatioun a mir kréien hei elo nach e klengen jo no 3, no 3 Muersteng kann mol eng Kéier esou den Zeppelin hei ugeflu kommen a lues awer sécher wäert eng Kéier Battle géint déi dote ginn. Et ass net eng Stëmm déi laacht, et sinn der zwou, wann net souguer dräi, Dir wësst ween ech mengen. Hues de dat gesinn? Do war e Loftschëft. Mat deem wir op dës Insel hei gelant sint. Ech wetten de Luigi an déi aner sinn do dran. Do sinn ech mer komplett sécher. Dat ass guer net gutt. D'Loftschut ass Richtung Mier ënnerwee. Mir mussen den nächsten Muerch, déi mussen et op den nächsten Muerch, deen hei ofgesinn hunn. Jo, jo, si sinn och ëmmer am Gaang, op Mueschteen ze sammelen. Mir nemen der dräi, si kënnen just zwee héien. Mir mussen eis awer elo hei, mir mussen eis elo hei, wéi seet ee schonn, presséieren. Dat sinn et nach, déi Mueschteen virun eis. An eis gréin Annonce, dat ass d'perséinlech Plaz, de Schnéibierg ass elo bäi mir. Mär spille Partien am Wheel-Modus, eeben och disponibel wéi all Level, dee mer da esou fräischalten. Mee jo, ech bleiwen um Bierg hei elo stoen. Dir gesitt da elo riets, wou et higeet geschwënn. Mir sinn do. Rem mam Schëff geschwë gehäit an et ass awer eng schéi Welt déi een hei ukuckt. Wéi gesot rem Merci et nokucken a mir gesinn eis am nächste Part dann. Maacht et gutt. Ciao ciao bis dann. Okidoki.